kune dombo rakakura kumudarika agone kumhanyira kudombo kune dombo rakakura kumudarika agone kumhanyira kudombo iroro muzita ramambo jesu ndinokutendai neruponeso rwemumwe munhu pazuva ranhasi ndinokutendai nokuporeswa kwemumwe munhu pazuva ranhasi imi makataura mukati munhu haararami nechingwa bedzi asi neshoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo wamwari Baba ndinokutendai neshoko richaita kuti mumwe munhu aone upenyu husingaperi muzita ramambo jesu ndinosunga nokuparadza mweya yese yemaramba denga mweya yose inoda kuti vanhu varambe vachingotenderera sevakasungirirwa pamuti vachiita zvivi ndinoisunga mweya iyoyo Muzita raMambo Jesu ndinoti Satani regedza mweya yevanhu igone kugamuchira ruponeso, igone kusimbiswa pazuva ranhasi. Muzita raMambo Jesu ndinokutendai Baba, ndinokuvongai nokushandisa nyange muranda wenyu. Imi Mwari munoisa shoko renyu mumuromo mavo, muzita raMambo Jesu, amen.
haleluya amen church tinotenda mwari nenguva yatatiinayo tizarure mabhaibheri edu kuna second samuel chapter 11

Madzimambo paanoenda kundorwa, Dhavhidha akatuma Joabhu navaranda vamambo nehondo yose yeIsraeri. Vakandoparadza vaAmoni uye vakakombawo Rabha, asi Dhavhidhi akasara muJerusarema. Zvino rimwe zuva madekwani Dhavhidhi akamuka pamubhedha wake akafamba pamusoro pedenga romuzinda. Aripo padenga akaona mukadzi aishamba kana kuti aigeza. Ameni. Mukadzi uyu akanga akanaka kwazvo. Uye Dhavhidha akatuma munhu kunobvunza nezvomukadzi uyu. Murume akatumwa akati, Ko uyu haazi Bhatishebha here, mwanasikana waEriamu, mukadzi waUria muHiti? Ipapo Dhavhidha akatuma nhume kunomutora. Akauya kwaari Iye akarara naye nokuti akanga azvinatsa pakusachena kwake. Ipapo akadzokera kumba kwake, mukadzi uyu akabata pamuviri. Mukadzi uyu akabata pamuviri ndokubva atuma shoko kuna Dhavhidha achiti, ndave nepamuviri, ndave nemimba. Ameni. Saka Dhavhidha akatuma shoko kuna Joabhu akati, Nditumire Uriya muHiti. Saka Joabhu akatumira kuna Dhavhidha. Uriya akati, akati asvika kwaari, Dhavhidha akabvunza, kuti Joabhu aive akadini hake zvose navarwi uye kuti hondo yaifamba sei. Ipapo Dhavhidha akati kuna Uriya, Enda hako kuimba yako unoshamba tsoka dzako. Naizvozvo Uriya akabva pamuzinda wamambo uye achangoenda mambo akatumira chipo. Asi Uriya akarara pamusiwo pasuwo romuzinda navaranda vose vatenzi vake, akasaenda kumba kwake. Zvino Dhavhidha paakaudzwa kuti Uriya haana kuenda kumba kwake, akamubvunza akati, Hauna kubva parwendo here? Sei usina kuenda kumba kwako? Yuria akati kuna Dhavhidha, Areka navaIsraeri pamwe chete navaJudha vagere mumatende, uye tenzi wangu Joabhu navanhu vaishe vangu vari kumisasa kusango ko ini ndaigozoenda sei kumba kwangu kuti ndidye ndichinwa nokurara nomudzimai wangu zvirokwazvo noupenyu noupenyu hwenyu handingaiti chinhu chakadaro ipapo dhavhidha Akati kwaari, Chigara hako pano kwezuva rimwe chete, mangwana ndigokutendera hangu kuti udzokere. Naizvozvo Uriya akagara muJerusarema zuva iroro neraitevera. Akakokwa naDhavhidha, akadya nokunwa naye, uye Dhavhidha akaita kuti adhakwe. asi ava madekwani Yuria akabuda akandovata panhoo yake pamwe chete navaranda vatenzi vake haana kuenda kumba kwake chifumo chamangwana dhavhidha akanyora tsamba kuna joabhu akaituma nayuriya akanyora mairi achiti Isa Uriya pamberi paya panorwiwa zvinotyisa zvikuru, ipapo iwe umuise ari oga kuti abaiwe afe. Verse 16 Saka Joabhu paakanga akakomba guta, akaisa Uriya panzvimbo yaaiziva kuti ndipo paiva navarume voumhare. Varume veguta pavakabuda Vakarwa naJoabhu, vamwe nevarume vehondo yaDhavhidha vakakundwa, uye Uriya muHiti akafawo. Mwari vatiitire zvakanaka. Hallelujah.
Now, ndoda kuti ufambe neni Ah, kwekasunguva haleluya mogona thank you old maita basa haleluya now mambo vanga vachifanira kuenda kuhondo nokuti yanga iri nguva yekuti madzimambo aende kunorwa pane period yaitarisirwa kuti mambo havaifanirwa kugara vasina kuenda kuhondo nguva iyoyo yakasvika yekuti vaende kunorwa asi david akasara pamba akatumira joabhu mukuru wehondo ndokutumira navamwe navarwi kuti endai munorwa asi ini ndichasara pamba shoko ramwari rinotaura richiti asara pamba saizvozvo nokuti unoona kana uine nguva yaunofanira kuita zvimwe zvinhu kana ukave idle ukashaya zvekuita unopedzisira wakungoita chero zvauya ende traburu inowanzotevera vanhu vari idol vamwe vakataura nechirungu tene idol mind is the playground of the devil aleluya amene saka zvanzi agara kumba saizvozvo akangofunga kungosimuka ndokubva atanga kufamba nekuarea kwaaiziva kuti hakufambwe nako nokuti kune madzimai anenge achigeza shoko ramwari rinotaura richiti akasimuka ndokufamba ndokubva aona mudzimai aigeza aleluya aona mudzimai waigeza panze pekuti atarise rutivi haana kutarisa rutivi akanyatsoda kuongorora amene aleluya church zvaita saizvozvo amen aleluya church akabva aita ruchiva nokuti unoona kana ukaona zvimwe zvinhu regera kuramba uchitarisa nokuti kunosumuka mweya weruchiva mauri amene kune zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kutarisa kuri tivi amen kune zvimwe zvinhu zvaunofanirwa kusatarisa kuti zvakamira sei haleluya zvaita saizvozvo ameni zvinonzi david akabva atuma munhu kuti enda unotarisa kuti ari kugeza ndiyani ndokubva audzwa zvikanzi make sure auya mumba mangu ko mambo zvoita seiko kuti munotora mukadzi wemumwe munhu muchimuunza mupalasi aleluya zvanzi akamutora amutora saizvozvo ndokubva ameka shuwa kuti arara naye now kana ukadyara chinhu chinomera chine maresults haleluya haikona kutamba nezvinhu zvisingafanira kutambwa nazvo amen nekuti kana ukatambira pasingaite you are in trouble amen unopinda pamatroubles akaoma muupenyu haleluya ndakabvunza vamwe vaitisana nhumbu tikati ko chii zvikanzi taitamba amen tikati kokutamba rudziko kwekusika munhu mamakona here kuwana kumwe kutamba kuri nani haleluya aita saizvozvo shoko ramwari rinotaura richiti mudzimai akatuma shoko zvikanzi mambo unoda ane nhumbu haleluya zvikanzi waane nhumbu zvikanzi e zvinhu zvatoipa amen dhavhidi ndokugara pasi ndokutya kufunga kuti saka ndozviita sei haleluya nekuti aitya kuvanza chivi chake Shoko raMwari rinotaura richiti akatuma shoko kuna Joabhu zvikanzi, tumira Uriya uye kuno, nokuti Uriya aive murume weBhetsheba. Amen. Uriya akabva kuhondo, adanwa namambo ndokubva asvika kumba kwamambo. Haleluya! Asvika kumba kwamambo, mambo anga asati ambobvira adana Uriya kumba kwake. asi nekuda kwokuti pane zvaitika zvaari kuedza kuvhara ndozvaari kumudanira amen anosvika otanga kubvunzwa kwakamira sei kuhondoko joabhu ari raiti here mubvunzo yese iri kubvunzwa haisi yerugare amen aleluya kana ukanzwa vanhu vachitaura newe zvimwe zvinhu hazvirevi kuti vari kukufarira amen nekuti paakasvika akatonzi wauya here uriya wakadii wakati izvo haindi nyaya yacho aleluya nyaya chaiyo chaiyo iri seruku ameni zvinonzi neshoko ramwari uriya akatanga kutaura zvose dhavhidhi ndobva ati kuna uriya haiweka wabva kure chaizvo waneta chienda kumba kwako unogeza amen uko morara ikoko kumba kwako kwakuita kutumwa kunzi enda kumba kwako aleluya amen mambo zvese izvi vari kuzviita kuti zvikangogoneka kuti arare nemudzimai uyu zvangu zvadii zvaita takuti mwana ndewani haleluya chechi ameni chechi saka zvaita saizvozvo hanzi paakaenda mambo vakabva vatumira chipo rechirungu rinotaura kuti miti ukatumirwa zvinhu zvekuti vanyatsodya amen zvimwe zvipo ngwarirai vedu chauya chambovingei Chinangwa ndechei? Zvauri kupihwa nyama iyi yausati wambopihwa. Wadanwa kubva kuhondo ukasiya vamwe variko. Munhu uyu anga asati ambokukoka kumba kwake. Achi uchisvika akukupa negift. Yei. Uriya akaenda kumba kwake ndokubva ageza ndokubva adzoka aitemererwa kuongororwa nesecret intelligence cio amen yadeviti kuti anyatsoona kuti pane chiri kudi chiri kuitika kana munhu wacho kana kuenda kumba kwake kwacho angosvika akabuda baba wadzoka azvikanzi mambo munhu wenyu uye haana kurara kupi kumba kwake arara pano pakati pevamwe machinda ndokubva vamudana zvinganzi kwaiwe uri kuzvifambisa sei munhu abva kurwenda anofanira kurara kupi kumba kwake kunotumwa here kumba kurara zvikanzi naye ayoka mambo vamwe vari kuhondo handina kufanana nemi ndozvaaida kuedza kuudza david kana iri nguva yehondo imini handigare kumba sezvamuri kuita imimi mambo ndinoenda kuhondo kuna vamwe amen tenzi wangu joabhu nehondo yese nearega zviri kuhondo saka handigone kuita plesha ndiri panapo vamwe vari kuhondo yanga iri mharidzo yakasimba kuna david david zvikanzwa right tichataura ndimwe abuda abuda saizvozvo dhavhidhi du akati zvino ndomuita sei nokuti anofanira kutorara nani nemudzimai wake ari kuzviitira kuti akavhe chivi chake shamwari rina manyanga hariputirwe rimwe zuva rinobuda chete haleluya anonzi danai david novo wakatombogara dare nemakurukota nevamwe saka tochimuita sei nokuti ndozvinoitika kaka kumusoro kana zvinhu zvashata vanodana maadvhaisa zvikanzi varume pana pandakaita isingaiti izvozvi zvi mukadzi wauriya ukauya pakatoipa amen zvikanzi mumisei doro haanetsi munongomisira zvinodi zvinodhaka nokuti mukamuti doro ranoramba Ganza auria mambo wakugadzirira mufaro mutambo wekuti uti uye udye namambo amen vazhinji ukanzi uri kuenda kunodya namambo unobva wanzwa kuti yei ndikuenda kustate house asi asi kuziva kuti pane uri kurongwa uri kunyemwererwa nezino riri kuda kuti ufe amen especially varume varume vanozvigona stereki vanokudza kuti ndiwe wega uri one out achibva ipo pari kunodzwa mumwe futi wechitu you are the only one achibva ipo pari kunodzwa wechithree wechifour wechifive you are the only one eh, ari kutaura kuti you are the only one am decision you are the only one zvikanzi uriya huya takugadzirira mutambo ndokubva aenda ndokutanga kumuisira chikafu vachiti hainwa madhingiri iro rakaiswa chi zvinodhaka inwa inwa na ukaona kazhinji kacho vanhu vanonwa vachiita musindo vanenge vagara vakazvironga aona kuti vamwe munhu aiti ndinokunwira ini akauya so anokutuka zvekunoshamisika kuti konaimi because aenda kunodii kunokunwira paakunwira akunwira ane chinangwa chekuti ndikunotuka amai nhingi kana baba nhingi asi ukamisa munhu asinei nazvo vairasi nokuti anoramba ari zvare ukatomisa anobva akotsirira ipapo patebhuru pako pacho saka aita saizvozvo haleluya amunwisa zvikanzi chimuendesai kumba kwaari kumuendesa kumba eh, muri kuda kundiendesa kupi zvikanzi kumba kwako tiende kumba kwako vanza ndiende kumba kwangu ndinorara apa pane vamwe apa vanoedza kumudhoza zvikandiorara apa pane vamwe ende munhu akadero hamuugoni nekuti kuti muchamutakura mustreet yese kana vachinzwa vachiti ndati ndisiye ende ndakurara pane vamwe zvinenge zvakuchinyadzisa saka vakamusiya akarira padhoo pane mamwe masoja ndovavadzokera kuna mambo zvikanzi mambo tayeza munhu uyu kuti timuendese kumba kwakadii aramba saka arara padhoo penyu David ndoo paanotanga kufunga nokuti meseji yangu yanhasi inonzi tsamba yerufu ndoo paanotanga kufunga kuti saka ndochiita sei dzichiridza kamuridzo uyo unochonja pane zviri kufungwa zvine musoro dziri kufunga kuuraya mumwe munhu bob akati hazvinetsi zvikanzi akomana hunzai pepa nepeni ndobva atanga kunyora tsamba kuna joabhu ndinoda kuti uise uriya panopisa kana muchinge mamuisa ipapo pane varume veumhari kana vakuuya kuti varwe nemi mekaishuwa kuti munodhirowa kumashure mosiya uri ari mberi kuti vati afe chidhindo chamambo bta yapetwa zvikanzi uriya chef uya kuno ah chef mamuka saandamuka uri right here uriya uri right hadi right chidzokera hako unopa tsamba yekunani kuna joabhu mubvunzo wangu wobva wati ko sei uriya asina kunyumwa sei asina kunyumwa kuti pane zviri kuitika ndadanwa kubva kuhondo ndikazoenda kumba kwako ndikaramba ndazodanwa ndikadhakiswa unomuudza kuti ukadhakwa hauzvizive vanokubvunza vamwe kuti nhaikona zuro waita sekuonga wakadhakwa kose asina kunyumwa kuti handina kwandakadya ndakadya kwamambo saka mambo vaindidhakisirei kana pasina chiripo munhu wose anozopinda mutsekwende pane zvaunenge waona usandiudza kuti ah ndakazoroorwa ndandisingazivi pane zvakatomboitika muchidanana zvakakuudzwa kuti memba yaite zvakakuudzwa kuti uyu musikana waite kana kuti hwandi yakangoda akati iwe john ndinokukwatsa wazvinzwa iwe wakamboti haakungotaura hauna kunyuma zvinouri kugara uchiri uchikimbidzwa nekuti hauna kunyumwa sei uri asina kunyumwa kuti pane zviri kuitika ndiri kumanikidzirwa kuenda kumba kwangu ko ndiri kuisirwa iko kuti ndimwe doro ndidhakwe ini ndiri mukristu zvii zviri kumboitika apa aleluya asi haana kunyumwa Saka akatakura tsamba yaienda kunomuuraya akaenda nayo ari muroad. Isu tinodiwa nemadzimambo vanoti mhere anotipa matsamba akomana ndabva kupalasi asi akatakura rufu kamboona wari kukana kamusikana kakapinzwa mubenzi yezidhara riri dumbu rine kadai so rine mukadzi waro madzimai hope kusaidi kakagareko kari pasaidi kachitonge kadikidiki so kamandionerepi kari pasaidi kakagara so unotarisa souno kachiita kufara so tiri mupi tirimo isusu tinofamba nedzinobereka vhiri tisu asi haasi kuziva kuti kwete mai makatakura tsamba yerufu yeah. haleluya zvamuri kuita izvi muchimuudza kuti zvakanaka zviri kukuendesai kunofa haleluya vazhinji varipo vari kuita zvinhu vasiri kuziva kuti itsamba yerufu makuhwa uneitayo itsamba yerufu haleluya unogona kufamba uchitaura zvavana ukadii ukadii asi zviri kukutungamirira kupi zviri kukutungamirira kurufu nhema dzaunoita idzi dziri kufamba newe iwe uri kuve zvakanaka asi itsamba yerufu nokuti nhema dzichakutungamirira kurufu umwe musi haleluya church haleluya church joab ndauya zvikanzi okay wasvika zvikanzi e uri kubva kupi ah ndandina shefu kustate house vaondolava zvokutuma iye vandituma netsamba yaa takafara mfunge vakandiitira dhina tikadya tikadi tikafara asi hauna kuziva kuti rufu rwatouya amen church kune maitiro anoita vamwe vanhu pasi pezuva avanofungidzira kuti vari kugona asi vachikoka rufu kwavari mbanje yaunoputai kusvikira wakuona vanhu tiri tiri mumwe akati kana ndaiputa ndinzonge ndiri nzungu saka paanoona vanhu anenge achitiza because ari kutya kudyiwa haasi kuziva kuti tsamba yerufu zviri kutungamirira kurufu akaona mutoriro anofungidzwa zviri kuita toona kuti vakati mutoriro vaireveyo vanzwa chinhu chinonzi mutoriro uri kutorerwa upenyu itsama yerufu yauri kutamba nayo inokuendesa haleluya anzi a ah, inini ndine vakomana inini vakomana vanondida stereki uri ipapapa huna kana hwani wamukomana une 234 andobiwa inini vanhu vanondida stereki vazaumanika kuti ukasvika kunzvimbo ine bhini imba nemwe imwe neimwe ine bhini munhu amumwe aringa ari mumba wese tikagara bona papa ine bhini pana munhu wese anoenda kupi kubhini anenge aita china dzake ikoko ndokwanonorasa kubhini tishu kubhini bhini parinenge rirumba rinenge richitarisa kuti munhu wese ari muno manodi anondida hapana sina pfuro nepamberi uri bhini rekuti murume mumwe nomumwe angonzwa anoti anondorasira uko itsamba yorufu yawakabata iyi inokuendesa kurufu hausi kunyumwa sei hakuna munhu anofa pasi pezuva asinganyumwe kuti izvi zviri kuitika izvi hazvisina kumira mushe izvi munhu asati afa anopiwa honini rekarambadzokerere ndati munhu asati afa mwari anopa honini aa vamwe anoti ah handimene zvandiri kunzwa so hamuna zvandiri kungonzwa zvisiri kungoita so handisi kunyatsoziva kuti zvii zviri kuitika zviri kuitika nezvekuti maakuda kuenda muri kufanira kuti mutendeuke nguva iripo nokuti zvikazoitika musina kutendeuka maenda kugena itsamba yorufu yauya zvichida pamwe ukatendeuka mwari anoti ngani mupe pamwe mazuva ekurarama aitiyo nyika zvakanaka saka regai ndipedze unosvika wati tsamba iyi zvikanzi ahorit onzwa nyaya dzacho aoke ah, atinotenda uriye uh, job paanovhura tsamba anoona chef wapa instruction ine chidhindo chekustate house uriya anobva aziva kuti uriya ndiye yaiya nechi kwasei kwaasina kunyumwawo kuti kweitsamba inei regerai ndinovhura tsamba ndimboona kuti munei zvichida pamwe naye akapona amen haleluya zvichida pamwe andadai akati ah, kana andadai so kwakur ndaenemy of the state kutongofa beta ndidi ndiende kunotsvaga asiwani ndiende kunogara kune imwe nyika asi haana kana chaakanzwa zvikanzi na najob uriya zvikanzi e eh, zvikanzi a ah, ya ya ya uriya mazoti anongokubvunza kuti ah, saka zvazviti right right kuti a ah, zvazvi right haakuudze ka kuti shamwari tanzitidi nokuti kana kwapiwa instruction yamambo hapana choice kunyange achitokuda but because instruction yani yamambo now dambudziko riripo nderekuti vamwe venyu muri kutambana najoabhu vanowana instruction kuna satani chimukadzi ichi chivhekise zvekuti chinzwe kapedza kurara naye omusvipira svipira omukikakika omujambira pamusoro omurova rova, rova. instruction iwe unozoti ko angochinja sei john naye vedu wapesa panga right akapiwa instruction nashefu wake ndo vakamupa instruction vakamupa instruction aleluya church mukadzi anopiwa instruction nashefu wake satani murume wakachenjeresa mupei mfuwira kunyangwe anga asingadi but instruction kwairi kubva ka hairambike unozoona zvipota nemadziro zvese zviripo pamba hazvina kana mwise yanzwa ya nokudyiswa baba mumba because kwakauya tsamba yerufu haleluya chechi asi manheru anhasi tauya kunodzimba dzima tsamba dzerufu ndo mhaka jesu akauya akafa pamuchinjikwa akauya akadeura ropa rake kuti adzime tsamba dzakanyorwa nomuvenge nezita rababa jesu manheru anhasi zvinogoneka kuti upenyu hwako hushandurwe zvinogoneka kuti tsamba dzerufu dzidzimwe ndosaka zvakanyorwa zvichinzi kana munhu amuna kristu chava chisikwa chitsva zvinhu zvose zvakare zvapfuura tarirai muone zvose zvava zvitsva zvanga zvarongwa nasatani zvapfuura zvanga zvarongwa nemuvengi zvadzimwa nekuti kwauya ruponeso kwauya jesu wava kuwana mavambo matsva kuna mambo mukuru ari pasi pezuva wekuti kana ati zvinofanira kufamba kudai hakuna anozvidzima manhero anhasi ndoda kuti uzvizive regera kufamba wakatakura tsamba yerufu regera kuzviisa mumoto jesu akauya kuti adzime rugwaro rwarwakanyorwa against you Dati usimuke netsoka dzako ndoda kunamata nezita ramambo Jesu. Hallelujah. Hallelujah church. Hallelujah church. Ndoda kubatsira mumwe munhu ari pano because you know kune zvinhu zvakawanda zvinoitika patsamba yerufu zvimwe zviri kubva kudzinza rekwako Ndamene chitaura masikati ndichiti kune vamwe vanhu nokuti unotoziva kuti kudzinza rekwenyu hakuroorwe hapana anororwa unogona kutarisa tete ukatarisa vese ndokungomitiswa vane vana t murume akatiza vamwe akaita one nomwe murume mumwe nomwe mumwe nomwe danga ravo rese revana vavo rine varume vakasiyana siyana vari four because havarorwe kuvarumewo ndizvozvo somehow kune zinyaya rinongoteverera wakuda kutowana unongonzwa mumwe from nowhere aina handichagoni zvokuwanikwa neweni pane vamwe akazviti vava kutonobvisa pfuma ah vakatobvisa actually kutonoroora apedza kuroora ndokuronga muchato achiti tiri kuchata kuswera mangwana zvinhu zvongotanga kuona munhu ha kaitiro kaari kuita zuva rekuti tiri kuti tiri kuchata mangwana vatopfeka masutu ekugadzirira kuti akuda kuti timukire tienda kumuchato kuda tsvaga munhu angawanike mukadzi uko ari kunzi iwe chigadzire kaone handichadi murume zvekuchata handichadi handichadi brother vakauya vakapfeka sutu yacho kuti vaone pekungotsa kuti pressure idi ibve mweya mweya pane mweya inoteverera madzinza iyoyo inobviswa nakristu zvekuti kana mukada kuita varombo mese hakuna anoita munhu kwaye mese mune muri varombo ada kuedza kusumuka rinenge rinenge niki rikiti danga remakakanji ukatora makakanji ukaisa mubhodho rimwe chete hapana rinobuda chakoda kusumuka chinotonzwa nechimwe saka madhimoni ekwenyu ndiana ukada kuti usumuke ukatenga kamota ka nezuva rimwe chete karoverwa kwakumana chii mweya handizivi kana uchizvinzwisisa zvandikutaura kune vanhu vokuti somehow chero akada kubudirira chero idzinga vemombe danga risinotsvairwa kuti tsvai dzichingodonha dzichirohwa nezvidhoma njodzi dzangodonha mombe dzangu handizive kuti nelightning yekwamutare hai inenge yakarongwa zvekuti kunongoita kagore so hanzi ukatiza kanenge achiteverera newe chete kanenge kane kanoshanda nenhingi ne gps kachiteverera chete kari kukutsvaka mazoona kuti vai nditi aenda asi jesu akauya kuti adzime zvese izvi ugone kuona malambo matsva ndiwo unogona kuchata kwenyu ndiwo unogona kutanga kutenga mota kwenyu ndiwo unogona kubudirira kwenyu vachabvunzana kuti ko apa zvakaramba sei zvataitarisira apa zvakakona sei tanga tanyora tsamba yerufu ko apa haina kushanda sei yaramba kushanda nekuti pauya jesu nekuti kana jesu apinda mumix yezvinhu zvinochinja zvinoshanduka zvanga zvanyorwa zvinodzimwa panoita mavambo matsva mumwe munhu nhasi uno ndinonamata kuna mwari kuti mwari vakubatsire kuti uve nemavambo matsva ugone kuti ndauya kwamuri jesu ndinoda kuwana mavambo matsva i want to have a new beginning ndibatsirei cheyokururama tigone mwari kuachivha zvakakonekwa nehama dzangu nedzinza rose nokuti mandibatsira chekuti amusauso wako ndidoda kumamudza manherana asi pane mumwe munhu ari pano ari kuti bishop vazvinzwa zvamareva ndinoda kuti tsamba dzerufu dzidzimwe muupenyu hwangu ndivo vandoda kuitira munamato wokutanga uyu kuti ugone kupa upenyu hwako kuna jesu ndiye woga anogona kudzima zvinhu zvepamweya ndiye woga anogona kudzima tsamba dzerufu dziri muupenyu hwako ndiye wokushandura mamiriro ezvinhu muupenyu hwako kana uripo uri kuti bishop bamunda ndinoda kupa upenyu hwangu kuna jesu ndoda kuwana mavambo matsva ndinoda kuti tsamba dzidzimwe ndibatsirireiwo ndimugamuchire jesu uri pauri ipapo simudza ruoko rwako rworudyi kuna mwari ndoda kukunamatira ndoda kukubatsira nezita remambo jesu chitora maoko ako ese maviri wese pamwoyo wako ndoda kuti tese pamwe chete tibatsirane nevanhu ava titorewo iwe maoko ako ese pamwiri wako nezita ramambo jesu nokuti hakuna chinogona kuitika kana jesu ari kunze zvinogona kuitika chete kana iye ari mukati ndosaka tichimukoka kuti apinde mumwe medu ngatinamatei tevezerai munamato chiri kwangu iti mwari muri kudenga ndinako muri maneranasi ndichitenda kuti jesu mwanakomana wenyu akauya panyika akafa pamuchinjikwa akadeura ropa rake kuti adzime tsamba dzerufu dzakanyorwa muupenyu hwangu pazuva ranhasi ndinozvininipisa ndichidana kwaari ndichiti jesu pindai mumwoyo mangu mundiponese mundinatse Munditi munhu mutsva. Dzimaiwo tsamba dzerufu dzanga dzanyorwa muupenyu hwangu. Mundipe mavambo matsva. Iwe Satani, nhuma yako yose yakaipa ndinokuramba nhasi. Ndinoti hauna chako muupenyu hwangu. Ndazvipira kuna Mwari uye ndichanamata Mwari. kubva nhasi kusvikira nokusingaperi muzita rajesu tose titi ameni ndoda kunamatira vanorwara manhero anhasi kana uchirwara simusa ruoko rwako rwerudyi uri pauri ipapo tikunamatire kana uchirwara ndiri kuona mai vari papo ndichakumbira vari pedyo namukoma andrew ndokumbira uh, pastor achini bandimbai ndokuma mama vanoitawo mune saruko rwemutavari uh, ndiani ari padhuze nemukoma andrew saruko ya mukoma washi isaruko rwemubandikiti pavo zvishoma shoma tiona matiri tose tinamate kana uchigona tenderedza maoko ako kwavari tenderedza maoko ako kwavari tivanamatire eh, patinenge tinamata imini vacho vari kurwara taurai namwari kuti mwari ndidzikinurei munoziva problem yenyu kuti kubva pachirwere ichi mwari ndidzikinurei ngatinamatei baba muzita ramambo chose ndinokuongai tinokupai mbiri munokupai kudzo mwari nokuti muri jehovha mwari murapi wedu baba ndinoona manda nezita ramambo jesu kristu baba kuti simba renyu mwari rakamutsa ishe jesu kristu kuvakafa baba ngarifambe mwari ripe upenyu mwari kuna ava baba vaviri vari kurwara nezita ramambo jesu ndinotaura dzikiniro mwari ndinotaura kuporeswa nezita ramambo jesu ndinoraura chirwere chimwe nechimwe chiri mumuviri uyu ndichiti ibvaiko zvino nezita rajesu ndinotaura kuporeswa ndinotaura dzikinuro ndichiti naman'anga ajesu gamuchira kuporeswa kwako ndinodzingira kure urwere neman'anga ajesu gamuchira kuporeswa ndinopa mbiri nekudzo kwamuri mazviita baba simba renyu mwari ngarifambe kubva kumusoro kusvika kumakumbo ripe upenyu ripe utano nezita ramambo jesu maita changamire maita ishe wokururama ndinovonga noupenyu ndinovonga nokuporesa ndanamata nokutenda nezita ramambo jesu kristu tose titi amene tipe chipo chokuombera kuna mwari manhero anasi aleluya mwari wedu ngakuitire zvakanaka amen mangwana tiri panapa totanga chechi na 10 o'clock tichipedza na 130 tinobva tatopedza amen ah, mamwe mazuva ese sunday yedu tinopindira kuhopley amen pahopley zone 6 ukaburuka pahuku paivens geti rechituka nachibva kunoko unoenda straight uh, pakwa hadhuku unonobata road inobva kuhospital ukaitevedza ye inono kusvitsa pat junction ukangotema left uh, ukatema right uh, second left ten unobva wakumabvunza area iyoyo unotobva waudzwanzi apo ndopanopindira christ celebration church amen saka tinokukokai ipapo kana muchida kunzwa mamwe madetails akawanda still mukauya mangwana pano tinokupai madetails akawanda but zvava zvakanaka also kana muchida kuti titange munamato wemudzimba kuno alaleya tinogona kutanga toita mahome groups every wednesday kana muchiti ah bishop ini ndinoda hangu kuti kumba kwangu pote muchiuya kunonamatira ko tiripo tinogona kuuya kunoita munamato wemudzimba kumba kwenyu every wednesday amen zvinogoneka izvozvo zvakarongeka zvakanaka haleluya so mangwana tiri pano mangwana tichaita zvinhu zvakati o oh, amen asi zvinhu zvikuru ndezvekuti tine holy communion mangwana amen haleluya uye tine anointing service amen nokuti anointing inobreaka zvinhu zvakawanda haleluya so be there tomorrow don't miss service yamangwana sunday service amen tichipemberera kumuka kwaishe wedu jesu kristu amen haleluya so ndozvatinenge tichiita mangwana so mwari wedenga akuitire zvakanaka ah, ndinotenda uh, mwari nekuti mauya mese mukomborero muitire zvakanaka amen ndinoda kuti tikotamise uso wedu tigone kungonamata tichiparadzana tozoonana mangwana amen tinamatei mazvita changamire ndinowonda ndinokupai mbiri ndinokupai kudzo baba ndinowonda mwari nokuda kwesvinuro yaitwa pazuva rino baba kubva mangwanani kusvika panguva ino tinowonda mwari nenyasha dzenyu nokuzviratidza kwamaita kwatiri baba ndinonamatira mumwe nomumwe tichibva pano baba kuti muende mhuri kwedu nezita ramambo jesu kristu baba mugone kutirwira kubva kuna wakaipa pasawanikwe mumwe wedu unoita tsaona manheru anhasi baba ndirinamata kunyange baba patinovata makataura mukati munopiwa dikanwa yenyu hope baba ipai vanhu venyu hope kuitira kuti mangwana vauye panzvimbo ino mwari vaka vasina kuneta nezita ramambo jesu baba ndinonamatira sevhisi yamangwana toda kuona nyasha dzenyu toda kuona ruoko rwenyu ndinamata mwari wokururama kuti vese vanoda kuuya pasevhisi ino vamwe vachakwira mabhazi vamwe vachashandisa malifts baba ndiri namata kuti mugone baba kutungamirira vanhu venyu nekuvaprotecta kubva kuna wakaipa ndinobonga mazvita wesatan ndiri kudzingira kure ndotaona chako pavana vamwari vezita ramambo jesu ndiri kudzingira kure ndichiti wakakundwa ndinosasa ropa rajesu pane mwana mwedu Uyede muzita ramambo Jesu Kristu ndanamata nekutenda tose titi amene. Tinotenda Mwari wakuitira zvakanaka makasununguka kumhoresa one or two people musati maenda handiti musamboenda mhoresai vamwe vaviri vatatu vakomana tomhanya mhanya tiite switch off our things kuitira kuti zvinhu zvedu zviite mangwana mwari wakuitire zvakanaka shalomu